تے میڈے نال ہن شکیل بلوچ۔ شکیل خاں کیا حال چال ہے؟ بلکل ٹھیک غضنفر خاں مارکا تہاڈا کیا حال ہے خیریت ہے طبیعت ہے ٹھیک ہے۔ اج شکیل خاں اسلام آباد دے وچ تہاکوں پتہ ہے جیویں احتجاج تھیندا پئے اوں حوالے نال انٹرنیٹ جیڑھی ہے

اوندو جیڑھی پیش رفت تے جیڑھے معاملات ہن اوندو تے گفتگو کر گھنسوں تے باقی اے ہے کہ پی ٹی آئی دا احتجاج جے تے نشتر آلا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے پی ٹی آئی دے احتجاج دی کہانی اے ہے کہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا صاحب تاں روانہ ہن۔ انھیں دا قافلہ خیبر پختونخوا دے وچوں صوابی اچ جمع تھین۔ کجھ قافلے پروں ساؤتھ اچوں آندے پئین لکی مروت اچوں، دیرہ اسمعیل خان ٹانک اچوں۔ او عمر امین دی قیادت اچ ہن تے علی امین گنڈا پرسر دا جیڑھا قافلہ ہا او مغرب توں دٹ لگ بھگ جیڑھے روانہ تھئے صوابی توں اسلام آباد۔ تے اج اسلام آباد دے وچ جو کجھ تھیندا رہ گئے۔ اوندے بارے وچ تھوڑا جہا ساکوں تساں اپ ڈیٹ رکھے سو ظاہر ہے کیا کیا دے دے پیو اج چوی نومبر ہے اج دی فائنل کال ہے اج دی تاریخ وچ گنڈا پور صاحب پہنچن وچ کامیاب تھی ویسن ڈی چوک وچ
سائیں اج دی تاریخ دے وچ گنڈا پور صاحب دا پہنچن ہی واسطے ذرا مشکل نظر آندا پے کہ انہاں نے اپنا سفر ہی دیر نال شروع کیتے جیویں تہاݙے علم اچ ہے پی آ کہ جمعے آلے ݙینھ کنے قافلیں کوں آکھیا ڳیا ہا کہ او روانہ تھی پوسن تے او او قافلے روانہ مختلف جائیں دے اتوں نئیں تھی سڳے۔ کل اساں ملتان دے حوالے نال وی ایہا ڳالھ کریندے ویٹھے ہاسے۔ حسیب دے وچوں کیا کوئی لوک نکلین کائے نی نکلے کل تاں کوئی لوک کائے نی نکلے۔ اڄ وی جیڑھے لوک نکلین او بڑی تھوڑی تے قلیل تعداد دے وچ جیڑھے ایم این ایز ہن اور انہاں نے اپنڑی پرفارمنس شو کرنڑی ہئی اور ڈسنڑا ہا کہ اسیں اساں بندے نال گھن کے آندے پئے پی ٹی آئی دی لیڈرشپ ہے تے او سارے کٹھے مل ملا کے وی اتنے بندے نی کٹھے کر سکے جتنے ہک ایم پی اے دے ذمے لائے گئے کہ ہک ایم پی اے اتنے بندے گھن کے آسی عامر ڈوگر صاحب جیڑھے طریقے دے نال قافلے کو گھن کے نکلین اور اگر تہاڈے کنے او فوٹیج ہووے ہوسی یا ڈٹھی ہوسی توں ساڈی نظر توں گزری ہوسی تاں او گنتی دے چند لوک ہن یعنی کہ ہک درجن ڈو درجن لوک ہن اوں کنے زیادہ لوک کائے نہ ہن جیڑھے تے آویں ٹوکر صاحب اپنا قافلہ گھن کے نکلدے پئے ہن اوندے بعد وی گاڑیاں دے وچ تقریبا یو ڈاہ بارہ پندرہ گاڑیاں ہن اور زیادہ تر کاراں ہن یا وڈیاں گاڑیاں ہن۔ تے اوہ تساں اندازہ لا سکدے وے کہ اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوسن ہن اندر آلے لوگیں دی گنتی دا اندازہ گاڑیاں دی گاڑیاں دی گنتی کر کے نئیں کیتا ونج سکدا کہ اندر گاڑیاں دے وچ کتنے میکسیمم اندازہ تاں کیتا ونج سکدے لیکن ان دے وچ کتنے لوگ بیٹھن گھٹ کنے گھٹ اوندا تساں اندازہ نئیں وے کر سکدے زرتاج گل وی اوں کاروان دے نال شامل تھئی گئی ہے اور اوناں بعد بپی صاحب دا وی کاروان اون دے وچ شامل تھی گئے تے او کوئی ڈو چار سو ڈو سو ترے سو لوگ ونج کے بنے ہوسن چار سو ون کے بنے ہوسن ایک نے زیادہ جڑا ہے نا انہاں دے نال بہت سارے جڑے جنوبی پنجاب یا سرے کے وسیب دے لوگ ہن جنہاں وچوں جڑا تساں کے پی کے والا رستہ انہاں نے

لیکن جیڑھے جیڑھے ہندی ساکوں شور مچدا پے پیا رہ گئے کہ کتھوں کنے لوگ زیادہ ٹردے آندن یا کتھوں کنے لوگ واقعی ٹردے آندن تے او بلوچستان دے ہنڈائی ضلع دے لوگ ہن جیڑھے سفر کریندے کریندے میاں والی دی حدود اچ داخل تھئے ہن اور اتھاں انہاں کوں کافی رکاوٹیں دا سامنا کرݨا پے گئے۔ گیس، شیلنگ سارے ڄال اتے ہر صوبے دی انتظامیہ نے سوائے کے پی کے دے انتظامات کیتے ہوئے ہن۔ کے پی کے نے انتظامیہ نے ٻئے طریقے دے انتظامات کیتے ہوئے ہن تے انہاں نے اوہ ہور طریقے دے ٻئے طریقے دے انتظامات کیتے ہوئے ہن تے لوک نکل نکلدے پئے ہن لیکن اگر ݙٹھا ونڄے کہیں ہک جیکوں فائنل کال دا ناں ݙتا ویندا پئے او کافی مایوس کن ہے۔ ٹھیک ہے نا مایوس کن ہے لوگیں دے کٹھے تھی ونڑ دے حوالے نال۔ اسلام آباد پنڈی دے وچ وی لوگ کٹھے تھئے ہن۔ پولیس نال چھوٹیاں موٹیاں جھڑپیاں تھئے ہن۔ تے
حالی تک کوئی موثر مطلب اے ہے کہ حکومت کوں وڈی کوئی وڈی وڈی پریشانی یا وڈی تعداد نظر نی آندی پئی جیندے اوپر حکومت پریشان تھیندی پئی ہووے حکومت بہر کیف اور حکومت وی پی ٹی آئی وی باقی سارے لوگ وی کے پی کے دے اوں قافلے دے منتظر اچ انتظار اچ ہن کہ او کیا کریندے جیندی قیادت گنڈا پور صاحب کیتی علی امین گنڈا پور صاحب کیوں گنڈا پور صاحب کیتی آندے انہوں نے نال مبینہ طور دوتے ہیں او عمران خان دی جڑے زوجہ ہیں بشرا
بی بی انہیں دا بھی اطلاع ہے کہ بھی او بھی نال ہیں ولا نال نال ایک بی اطلاع بھی چل دی آئی ہے کہ گنڈا پور تے انہوں نے درمیان کافی زیادہ تلخ کلمات دا تبادلہ سرکاری ذرائع دی خبر ہے
ہے سائیں سرکاری ذرائع نے خبر سرکاری ذرائع نے انہاں نے آکھیا کہ جیڑا ہے نا انہاں نے گالم گلوچ وی میرا طور تے کوکو کیتا ہے لیکن ممکن ہے اے ہووے یا نہ ہووے سرکاری ذرائع حقیقت وی ہووے تے اساں ایں گالھ کو آکھ کے اگنور کر ڈیوں کہ او سرکاری ذرائع ہیں اور یا او حقیقت ہووے اور پی ٹی آئی اوکوں لکیندی پئی ہووے تے اساں اوکوں گھنیں سیں اے سرکاری ذرائع دا ہن پی ٹی آئی دے اندر اختلافات جیڑھے ہن نا او باہر کائے ہن اور او اختلافات شدید نوعیت دے اختلافات ہن یہاں تک کہ عمران خان دے گھریلو بھیݨی دے تے اوندی ذات دے اختلافات ایویں پارٹی رینکس دے انہیں لوگیں دے نال اختلافات سو اے ہک کھچڑی پکدی کھڑی اے۔ اے او وقت اے جیڑھا ہک ایمرجنسی آلا اے، سارے آپݨی آپݨی ایفیشنسی یا آپݨی پرفارمنس ݙکھاوݨ دے چکریں دے وچ ہن اور گنڈا پور دی مجبوری اے ہے کہ اوں پرفارمنس ݙیوݨی اے۔ اگر او گنڈا پور پرفارمنس نئیں ݙیندا تاں اوکوں کے پی کے حکومت توں فارغ کر ݙتا ویسی تے یقینی طور دے اتے قسمت دے نال او گنڈا پور صاحب وزیر اعلی بݨن تے او نئیں چاہندے کہ او ایندے کنے ہٹھے لیکن او ایں پوزیشن اچ وی کائنی کہ یکسر جیڑھا ہے او اسٹیبلشمنٹ کوں ناراض کر ڈیون اور اسٹیبلشمنٹ دے نال او مسلسل مبینہ دور اتے رابطے وچ وی ہن اور ایں سارے معاملے دے وچ او ڈیدھے ہیں کہ اگو آگ کیا صورتحال اختیار کر نظر بنڑدی ہے لیکن حالی تک دی جیڑھی صورتحال ہے حالی تک دی صورتحال اے ہے کہ چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے کارکن آندے ویندے، انھیں ساریاں دے وچ حالی او کہیں مقام دے اتے انھیں دے کٹھے تھیوݨ دی وی یعنی ڈی چوک دے حوالے نال وی پتہ لگے کہ اتھاں فوج پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے نا سی سو اے وݙی ڳالھ ہوسی کہ فرض کریندے ہیں کہ او سارے رستے صاف کریندے ہوئیں پہنچ وی ویندن اپنڑی مطلوبہ جگہ دے اتے جتھاں انہاں نے اگو ٹی چوک دے طرف رخ کرنڑے تے اگو فوج کھڑی ہوسی تے کیا پی ٹی آئی دے لوگ فوج دے کوں وی اونویں ریزسٹ کریسن جیویں ہو پولیس کوں ریزسٹ کریندے پئن تے ڈوہیں پاسوں وسائل دا بھرپور استعمال تھیندا پئے ڈوہیں پاسوں اپنڑاں مکمل بقا دی جنگ لڑی ویندی پئی اے۔ حکومت تاں ہݨ ایں معاملات دے وچ بیک سیٹ تے لڳی ویندی رہندی اے اور اسٹیبلشمنٹ ایں قسم دی صورتحال دے وچ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گھندی اے تے اسٹیبلشمنٹ ای ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی پئی اے جیندا اظہار پی ٹی آئی دے لوک وی برملا کریندے پئن کہ سئیں اے اسٹیبلشمنٹ دے لوک ہن جیڑھے سارے معاملات کریندے ہوندن۔ لیکن بہر کیف ہک پہلا فیز جیکوں اساں آکھوں

انہاں نے داخل کرا ݙتا ہووے لیکن ول اوہ ڳالھ ہے کہ او گنڈا پور صاحب جیڑھے ویلے پہنچدن تے کیویں پہنچدن اور اڳوں ونڄ کے کیا صورتحال بݨدی ہے ایں ساری صورتحال دے ہݨ تک دی جیڑھی پوزیشن ہے اوندے وچ پی ٹی آئی دی پوزیشن اتنی زیادہ مستحکم نظر نی آندی پئی حکومت دا ݙنڈا زیادہ کم کریندا ہوئے نظر آندا پئے اور اوندا اثر وی تھئے کہ جیڑھا ہک اساں مسلسل ایں گالھ دا ذکر کریندے بیٹھے آسے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی دے لوگ نکلسن اور آسن سوائے انہیں لوگاں دے جنہیں کنے کوئی انتظامی عہدے ہن جنہیں کنے جیڑھے پارلیمنٹیرینز ہن جیڑھے ایم این اے ایم پی اے ہن اور انہیں دے جیڑھے وال زیر اثر لوگ ہن یا جیڑھے بالکل پی ٹی آئی دی کور ٹیم ہے ٹھیک ہے انہاں دے ایکٹیو لوگ ہن او ہر ضلع دے وچ کتنیاں کتنے ہوسن تہاڈا کیا خیال ہے کہ پنجاہ سو ڈو سو ڈیڈھ سو ڈھائی سو اتنے ہی ہوسن اور او وی سارے دے سارے نہیں آندے پئے یعنی کہ اساں ہن اگر دیکھوں تاں ملتان دی جیڑھی ساکوں صورتحال نظر آئی ہے انہاں نے کہیں جاہ اتے کوئی اعلان شیلان یا کوئی ایہہ نی کیتی کہ کیہڑے ویلے کون کتھاں کہیں کوں گھن کے ویندا پئے یا کائنی ویندا پیا۔ ایہہ ساریاں چیزاں گپت رہ گئین اور آخر اچ جیڑھا کجھ نکلیا او عامر ڈوگر صاحب ڈو درجن دے قریب بندے گھن کے نعرے بازیاں کریندے ہوئے او قوم کوں مطالبہ کریندے ہوئے کہ عمران خان کوں چھڑواؤنڑ واسطے باہروں نکل آؤ۔ عامر ڈوگر صاحب آپ ایم این اے ہن اور انہیں دا بھرا جیڑا ہے او ایم پی اے ہے اور اوں حساب دے نال اگر گنتی کروں تاں جیڑا فارمولا بشرا بی بی نے ڈتا ہا کہ ایم این اے ڈاہ ہزار بندے گھن کے آسی اور ایم پی اے جیڑا ہے او پنج ہزار پنج ہزار بندے گھن کے آسی تے او تاں چیف وہب صاحب دا اپنا خاندان وی کوئی نہیں کر سکیا باقی زین قریشی دا کوئی اتا پتا کہنی کزین قریشی صاحب ہن کتھاں؟ او تاں اطلاع آئی اے گرفتاری معین ریاض قریشی، زین قریشی تے عامر ڈوگر دی گرفتاری دی اطلاع تاں آ گئی اے، ملتان پولیس نے باقاعدہ میرے خیال اے او وی کیتی اے تصدیق وی کیتی اے جیڑھیاں خبراں ہن اوندے مطابق۔ نہیں او پہلے جیڑھا اے چل گئی ہئی خبر کہ عامر ڈوگر اور انھیں لوگاں کوں اریسٹ کر گھدا ڳئے۔ لیکن بلا عامر بگل دا جیڑھا آفیشل پیج ہے فیس بک دا اوندے اتے ایں قسم دی کوئی اطلاع نی ہئی اوندے بعد انہاں نے اے آکھیا کہ اسی اساں اگو تے ویندے پئے ہیں بلا انہاں نے آکھیا ساڈے اتے پولیس ساکوں روکن دی کوشش کیتی ہے ساڈے اتے پولیس حملہ آور تھئی ہے اور اساں زخمی وی تھئے ہیں لیکن اساں ول وی روان ہوواں گے۔ ویندے پئے یعنی ایندا مطلب ایہو کجھ نکلدا پئے ہے کہ جڈلے امر ڈوگر صاحب اسلام آباد پہنچسن یا اے قائے دین پہنچسن تاں اے ہوسن چار پنج بس اے اے کلیئر تھیندا پئے کہ بھئی انہیں کنے زیادہ کوئی بیا بندہ کہیں نہ ہوسی ہم
ویسے اے تاں ملتان دی تساں کہانی ڈسیے دیرہ غازی خان ڈویژن اے بھاول پور ڈویژن اے تے نال نال اڳوں اگر اپر پنجاب دی ڳالھ کریندے ہیں سہیوال ڈویژن ہے سرگودھا ڈویژن ہے ایݙوں والا لاہور جیڑھا ایویں سمجھو پی ٹی آئی دا کم از کم سو توں ودھ ایم پی اے ہے پنجاب اسمبلی دا تے لاہور توں ہک وݙا دعویٰ ہا حماد اظہر دا او لاہور چوں لوک کیوں نی نکتھے
دیکھو زئی گزارش اے ہے کہ اے میں اسا پہلے بھی ان چیز کو کافی دیر ڈیرہ ڈیرے دے وچوں جیڑا قافلے نکلن جویں تہاڈے لنڈ سردار ہے نوجوان ارشد نہ نہ او دوجا یار جیڑا ایم پی اے دا الیکشن وچ کنٹیسٹ کیتا فرحت عباس فرحت فرحت عباس وی اپݨے کجھ ساتھیاں دے نال جیڑھا ہے نا او وی قافلہ گھن کے نکلیا ویندے اور انہاں نے زیادہ تر اپݨا کے پی کے آلا راستہ انہاں واسطے انہاں کو سوٹ کرے گا انہاں نے او اختیار کیتے ہیں سو میں جویں تو وعدہ پیا کہ چھوٹے چھوٹے ٹولیاں تے نکلنے ہیں ٹھیک ہے نا سی اور چھوٹے چھوٹے ٹولا ٹولیاں نکل کے ول چھوڑیا وہ کیا کریں سن نا اور انھیں دے عمر دے او لوگ نکلن جنھیں دی مجبوری ہئی۔ باقی پہلے جیڑھے لے اے عموما جلسہ گائیں دے وچ پیسے ڈے کے گھن گئیں یا لوگ ایں شوق دے وچ آ ویندے ہن کہ اسلام آباد ڈے گھنسوں یا ایں شوق وچ آ سن میوزک دے اتے اب آئے گا عمران اور ایں قسم دے گیت لگے پے ہوسن تے اور رونق ہوسی اور رنگ برنگیاں ماحول ہوسی تے او ناشتے چلسن تے رات کوں دیر تک جاگن ہوسن گپاں ہوسن ذرا کافی پیسن چاہ پیسن تے او قسم دا ہر کہیں کوں پتہ لگ چکیا کہ یار اے ہن او ماحول کہیں نہیں جیڑا ہی ویسی کھلے کھاتے اوں کھلے کھاون دے وچ جیندے کوں اگر اے پیسے دے کے وی گھن گیا ہمن دی کوشش کریندے رہ گئے ہمن تاں

تے پیو ماء انھیں سارے حالات دے وچ وچلے اونگن پچھلے اونگن پچھلے نو مائی آلے جیڑھے واقعات اور جیڑھا عذاب انھیں دے اتے آئے اور انھاں نے عدالتیں دے چکر کٹین اور جیلیں دے وچ گئین اور کھلے کھادے نے اور بعد وچ انھیں کوں کوئی پچھن آلا کائے نہ ہا اور

زال نے جیڑھے آخری لمحے اچ آ کے معاملات کوں سنبھالیا اور ہک ہک بندے نال آپ رابطے شروع کیتے تے اوندے بعد کوئی ہلکی پھلکی ول ایہ دھمکیاں ڈے ڈیونڑ کے بھئی جیڑھا نہ گھن کیا سی او کیا تھیسی اسی انہیں دا کر ڈتا ویسی۔ کر ڈیسوں اساں کچھ نہ ایو کریسوں تے لیکن ہن کوئی نہیں آندے تے لوگ ووٹ ڈیندن تہاکوں تہاڈے واسطے ہن اے کہ کدی تساں ذہن اچ تاں پئے وے تہاڈے نال کوفے آلیاں دا دل تاں ہن تلواراں کینی ٹھیک اے نا جی تساں آندے پئے وے لوگ دے تاں شاید ممکن اے تہاکوں ووٹ پاون واسطے آندے ہوون لیکن او تہاڈی لڑائی دے وچ تہاڈے نال سوٹیاں کھاون واسطے یو نی کریندے ولا دوجی گالھ اے کہ لوگاں کوں نظر آندے کہ یار ہک بندہ اے اور ہک بندہ صرف ہک ایجنڈے اتے بیٹھے تھیا عمران خان نا۔ اور انہاں ہدایت ایجنڈا کیا ہے سائیں بس باقی ملک دے جو معاملات ہوئے نہیں ملک دے وچ بم دھماکے تھی وین پے ای ملک وچ دہشت گردی تھی وے پئی ہوں صوبے وچ بھا لگی کھڑی ہے جنگ بندی اج خوشائند گال ہے کہ کے پی کے حکومت نے دسیا کہ پارا چنار دے وچ اتھاں جنگ بندی دے واسطے ان دے اوتے جڑا ہے نا دوہ پارٹیز ایگری کر گئے سو ایک صوبے دے وچ بھا لگی
جیہاں ہک ہفتے واسطے ست ڈینھ واسطے تے ہن ہک صوبے دے وچ بھا لگی کھڑی ہے لوگیں دا جینون ایشو کیا ہے لوگیں دا مسئلہ کیا ہے انہاں دے گھر سڑدے پین رات کوں ہک ٻئے دے اتے او حملے تھیندے پین رات کو لوگ ستے پئے ہوندن تے انہاں دے گھراں دے اتے حملے تھی ویندن تے اتھاں کے پی کے حکومت دی ترجیح کیا ہے ویکھ پئے کہ کیا او لوک مرن پئے اور کے پی کے حکومت ہک بندے کوں چھڑواون واسطے اتھاں ویندی پی اے اور جیڑھا پندرہ سو دا ہک لیٹر جیڑھا موو کیتا گئے کہ اہلکاراں دا انہیں جاری کیتے چیف منسٹر نے کہ جیڑھا چیف منسٹر اے دعوی کریندا پئے کہ اوندے نال پی ٹی آئی دے لوک ٹردے پئے اور پی ٹی آئی دے کارکن نوں اتھاں پتہ چلیا کہ او لیٹر دے وچ ڈسیا گئے کہ پندرہ سو انہیں آکھیا کہ میکوں اہلکار

اہل کار ہک ٻئے دے اتے حملہ آور تھیندے پئے ہن ول اسلام آباد پولیس آئی سو اے کافی جیڑلے جنگ جیڑلے جنگ ہوندی ہے یا سیاست ہوندی ہے اوندے وچ پروپیگنڈا وڈا ٹول ہوندے ٹھیک ہے نا جی تے پروپیگنڈا ڈوے پاسوں تھیندا پے ڈوے پاسے اپنے اپنی کامیابی دے ڈنکے وجیندے بیٹھن یا اپنے ہی دے کرے دے پن لیکن ول وی جیڑی گراؤنڈ ریئلٹی ساکوں نظر آندی پی اوندے وچ پی ٹی آئی دا بھرلا بہوں کمزور نظر آندا پئے انٹل ان انلیس ماحول اوں ویلے آن کے بنسی جیڑھے ویلے
اسلام آباد اگر گنڈا پور صاحب تشریف گھن کے آ ویندن اور او کتنی کتنی سٹرینتھ نال آندن کتنی طاقت نال آندن اور اتھوں اتھاں آ کے انہیں کو کتنے لوگ جوائن کریندن کیونکہ پٹھانے دا اے وی اکثر پٹھان ہر معاملے وچ کھلے کھاونے پٹھانے ہی کھلے کھاونے

لیکن ایندے نال نال اے خبر وی آئی اے کہ پچھوں جیڑھی اے تاں ظاہر اے حکومت دا دعوی ہا کہ اساں انہاں نے ڈوہیں فریقین کوں راضی کیتے بلھائے تے لیکن خبر اے وی آئی اے کہ اتھاں حالی تک باقاعدہ جنگ جاری اے وی لشکر کشی تھیندی پی اے ہک علاقے توں بئے علاقے دے قبضے دا دعوی کیتا ویندا پئے اے خبراں جیڑھیاں نی کتنا ڈسٹربنگ ہن۔ ظاہر ہے اݙے توجہ کہیں دی کینی ہر کہیں دی توجہ فائنل کال دی طرف ہے عمران خان دا جیڑھا اے کال دے اتے ہک پورا قافلہ آندا پئے خیبر پختونخوا دے وچوں ظاہر ہے جیڑھے باقی صوبیں دے پنجاب وچوں جیڑھی توقع ہئی پر اوں دے مطابق تو کوئی لوگ نہیں نکلے پتہ نہیں دی کیا وجہ ہے اے تو سب ایتھے ڈسیسو یا لوگ ایندے تے بہتر کمنٹ کر سکدن تبصرے کر سکدن تے لوگیں دی اے کتنی بدقسمتی دی گالھ اے کہ اتھاں ہک خیبر پختونخوا دے صوبے دے اندر ہک علاقہ اے اتھاں بھاہ لگی کھڑی اے لوگ آپس اچ بھڑدے پئن قبائل جیڑھا اے ہک ڈوجھے دے خلاف جیڑھا اے مورچہ بند ہن اینجھی صورت دے وچ علی امین گنڈا پور دی ترجیح اے نہ ہونڑی چاہیدی ہے کہ او تھوڑا جیہاں توقف کر گھنن آ راضی کر گھنن آ خان صاحب کوں کہ اتھاں میڈے صوبے دے وچ اے حالت ہے میکوں اتھاں توجہ ڈیونڑی ہے ایندے اتے کیا ڈیکھو گزارش اے ہے غضنفر صاحب علی امین گنڈا پور دی کیا حیثیت ہے یا ایں جماعت دے وچ کہیں شخص دی کیا حیثیت ہے ہک بندہ بہ کے فیصلہ کریندے۔ ٹھیک ہے نا اور انہیں کو مجبور کر دیتا ویندے کہ تساں ایں عمل ایں فیصلے دے اتے عمل درآمد کرنے بھاویں اوندے اتے او عمل درآمد ممکن ہے یا کائنا دیکھو غضنفر صاحب شکست دا شکست دا کوئی کوئی ایو نہیں ہوندا ولی وارث نہیں ہوندا شکست کول تے اگر فرض کرو کہ علی امین فرض کیا کرے سوں ایدا انڈرسٹوڈ دین ہے کہ یار کیڑی دنیا اچ راہندے پے وے انٹل علی امین آپ فائرنگ دا حکم دے وے تے سو ڈیڑھ سو دو سو بندہ بھڑ گیا پیا ہوے ٹھیک ہے نا سی او تاں جیڑھے تک سو، ڈیڈھ سو، ڈو سو کے پی کے دے وچ اے جیڑھی لڑائی جاری تھیندی پئی اے اے وی سو دا حصہ کراس کر چکی ہوسی اگر نئیں پجدی تاں نیڑے تیڑے پہنچی ودی ہوسی نہ سئیں تے جیڑھے نہیں سو تو سو تو دا اے جیڑھا پہلا واقعہ تھیا ہا اتھاں جیڑھا فگر مقامی طور تے سامݨے آیا او نوے بیانوے ݙسیندے پئے ہن۔ ٻتالی تریتالی تاں سرکاری سطح تے آکھیا ڳیا کہ لوک شہید تھئن تے ہݨ دے واقعات دے وچ وی تریہہ ٻتریہہ جیڑھے بے گناہ لوک ہن او قتل تھی چکے ہن انہیں ݙو ݙینہاں دے وچ جیڑھے اوندی توں بعد جیڑھا ہے او جیڑھا قافلہ ہا اوندے تے حملہ تھیا ہا۔

تے اوہی اوندے فائدے اچ اے۔
فرض کریندے او اوندے کیویں فائدے وچ اے ول میں ذاتی طور تے اتے سمجھداں کہ کہیں وی کہیں وی سیاسی سچویشن دا پولیٹیکل سچویشن دا فائدہ کئیں چاونڑاں ہوندے کہیں وی جاہ دا جیویں بنگلہ دیش اے بنگلہ دیش دے وچ جیڑھی پولیٹیکل یا آپس اچ مظاہرے تھیندے پئے ہن یا اختلاف معاملہ چلدا پیا اوندا فائدہ کئیں چاتا تریجھی طاقت ہے نا او تریجھی طاقت کیڑی ہے او فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان دے وچ بھی او تریجھی طاقت فوج ہے لیکن عمران جیڑی سچویشن چلدی پئی ہے اون سچویشن دے وچ او جیڑی تریجھی تریجھی طاقت ہے او تاں عمران خان دے اگینسٹ فریق ہے نا تے او آ کے اوں اچ سو بندہ مر ونجے ڈو سو بندہ مر ونجے ترے سو بندہ وی مر ونجے پنج سو بندہ وی مر ونجے اوں نے کیا کرݨ اے اوں نے تاں اپݨا زیادہ زور لا ݙیوݨ اے عمران خان اور پی ٹی آئی کوں کرش کرݨ واسطے لہذا اگر کوئی اے گالھ کوں سمجھدا بیٹھے کہ اے کوئی اوندے واسطے عمران خان صاحب واسطے کوئی اگر سو ݙیڈھ سو پنجاہ ویہہ تریہہ بندہ مر ویندے خون خرابہ تھی ویندے بلڈ شیڈ تھی ویندے تے او عمران خان کوں کوئی سیاسی فیدہ ڈے ویسی یا سیاسی فیدے کنیں ہٹ کے اوکوں ایں گالھ دا فیدہ ڈے ویسی کہ او اوندی رہائی دا کوئی رستہ نکل آسی تاں اے بالکل ہی میکوں نہیں نظر آندا پیا اے بالکل غیر منطقی جیں گالھ نظر آندی پئی اے۔ پریشر اچ ضرور آ ویسی حکومت یقینی طور اتے حکومتاں پریشر اچ آسن اور پریشر کیا ہوندے پریشر اوہ تہاڈا معاشی پریشر ہوندا رہندے اوندے بعد فرض کریندے ہیں او آکھن کسی ایویں تھی گئے او آکھن ٹھیک اے سئیں اے حکومت دی نااہلی اے۔

ڈیسی۔
ظاہر ہے اے خان صاحب دی خواہش تاں ایہو ہے کہ بلکہ ہن کچھ دیر پہلے ہی اے بیان آئے اتھاں بشرا بی بی نے اپنے کارکنیں کوں ایویں خطاب کیتے تھے سپیکر تے آکھیے کہ جلدی تساں گڈیاں اچ سوار تھیوو تے اساں فوری طور تے اسلام آباد پجنے تے خان صاحب کوں رہا کر کے گھن کے آونے۔ اے ہݨ جیڑھا انہاں نے اعلان کیتا ہا فائنل کال جیڑھی ݙتی ہئی او ترے مطالبات جیڑھے ہن او اتے ہن سب توں پہلا جیڑھا مطالبہ ہا او اے ہا کہ چھویں ویں جیڑھی آئینی ترمیم اے اوکوں رول بیک کیتا ونجے واپس کیتا ونجے ݙوجھا مطالبہ مینڈیٹ دی واپسی اے تے تریجھا مطالبہ ہا سیاسی کارکنیں دی خلاف جیڑھے مقدمے ہن انہیں کوں واپس کیتا ونجے او جیڑھے پہلے ݙو مطالبے ہن اج دے جیڑھیاں تقریراں تھیندیاں پئن او پچھوں تے چلے گئن ہن خان صاحب دی جیڑھی رہائی اے او کتھیں وڈا مطالبہ بن کے آندا پئے سامنڑاں نعرے وی تقریبا ہر جاہ تے کارکن ایجھے بلند کریندے پئن جتھاں جتھاں وی جمع ہن کارکن تے اے جیڑھا

تے جڑے لے گرفتار تھی گئے بلا بھی پارٹی دا صرف ہن پوائنٹ کرنا ہے اور او چونکہ ایڈین دے تائی اور عمران خان نے کرنا ہوندے نا لہذا او ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیا ہوئے سو میں دا وہ تو فرام ویری فرسٹ ڈے دسے دا بیٹھا میں کہ پی ٹی آئی کنے دے علاوہ کوئی بھی یہ کہنی اور یہ ساری صورتحال دے وچ کوں جیڑھی سیاسی بصیرت ہے انہیں دی سامنے آندی پئی ہے اور انہیں کوں اے پتہ اجݨ تک ریئلائزیشن عمران خان کوں نئیں تھیندی پئی کہ طاقت طاقت ہوندی ہے اور تساں تساں تہاڈے لوک نئیں نکلے تیڈی کال دے اتے تیکوں اے گال سمجھ نئیں آندی پئی۔ کہ تیں کال ڈتی ہے ہک دفعہ ڈتی ہئی بی دفعہ ڈتی ہئی بی دفعہ ڈتی ہئی لوگ نہیں آندے پئے اور ہر دفعہ او ہک تعداد بھی گھٹتی ویندی ہے اور تیرے جڑے جنہیں لوگوں کو تو بھجائی ودی وہ وہ بھی ہک دے ویندے انہاں دے ساہ بھی جواب ڈیندے رکھ دے ویندے سو اے ساری صورتحال جیڑھی ہے او عمران خان کوں جیڑھا ہے نا ایسولیشن دی طرف گھدی ویندی ہے یا او کہیں ویلے مطلب اے ہے کہ بہک ہے جیڑھے ویلے یس کوں دیکھو پنکی جیڑھی بشرا بی بی صاحب آئے او کوئی پولیٹیکل گال تک ہی نہیں کریندی کری نہ عمران خان کدی آ پولیٹیکل گال کیتی ہے سب اوندے کنے کیا توقع رکھوں کہ او پولیٹیکل گال کرے سی مقصد اے ہے کہ تہاکوں اگر لوگاں نے ووٹ ڈے ڈتے اور تساں آ گئے وے تساں انہاں دے نمائندے ہیوے تاں تساں انہاں دے نمائندے ہووݨ دا حق ادا کرو اور انہاں دی جان و مال دی حفاظت واسطے اقدامات چاؤ انہاں دے معاشی ہی کوں بہتر کرݨ واسطے اقدام چاؤ نہ کہ تساں مسلسل کنفرنٹریشن اچ کھڑے ہووو اوندے وچ اپݨا وی نقصان کرو لوگاں دا وی نقصان کرو۔ ہݨ تساں جیڑھی اے جیڑھی جا ہے غضنفر صاحب جیڑھی کے پی کے دے وچ پارہ چنار دے وچ جیڑھی سچویشن ہے اتنی اگر کوئی اے اتنے وزیر اعلی کوئی وی سمجھدار وزیر اعلی ہووے ہا یا کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہووے ہا عوام عوام دا درد دل رکھݨ آلی پارٹی ہووے او تاں رک ونڄے ہا او تاں آکھے بھئی اے کیا کریندے پئے ہو اتھاں بہو پہلے اے مسئلہ حل کریندے پئے باقی ساریاں ڳالھیں بعد دے وچ ہن لیکن چونکہ ایجنڈا ہی ہکو ہے اور اوں ایجنڈے کوں اچیو کرݨ دا طریقہ وی ہکو ہے۔ طریقے کوں وی نی تبدیل کریندے پئے نا، طریقہ تبدیل کرو، سیاسی طریقہ راستہ اپناؤ، سیاسی طریقہ اپناؤ۔ او سیاسی طریقہ اور سیاسی راستہ ای تہاکوں اڳوں تے گھن کے ٹور کے ویسی۔ پارلیمنٹ ہک وݙا فورم ہے، اوں فورم دے وچ تساں بھانویں او تہاݙیاں حریف جماعتاں ہن بھانویں تہاݙیاں حلیف جماعتاں ہن انہاں دے نال کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ اچ آوو ٹھیک ہے نا اسی الیکشن دے حوالے نال آوݨ آلے الیکشن کوں فری اینڈ فیئر اور شفاف بݨاوݨ دے خاطر اپݨے اقدامات اپݨے تجاویز گھن کے آوو۔ تاکہ او مکمل طور تے اتے ڈیکھو جیڑھے ویلے عمران خان صاحب کوں اقتدار دے وچ ہٹا کے اے فوج آئی ہئی فوج بنیادی طور تے اتے ہوں ویلے ہی ہک فیصلہ کیتا ہا کہ اساں میکسیمم طور تے اتے اپنے آپ کوں سیاسی معاملات جیڑھی انہاں دی آپس دے کھینچا تانیوں کوں علیحدہ رکھیسوں آل دو فوج ملک دے انتظامی معاملات دے اتے چمبے ماری پئی ہے اوں کوئی اوندے دی جان نہیں چھوڑن واسطے تیار

اور ولا اون دے نال صف بندی تے ہن وی کوئی مطلب ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایندے اتے یا کریندی ہے اور حکومت دی طرفوں یا کہیں پاسوں وی ایسی گال آندی ہے کہ یار تساں کوئی نیگوسیشنز بہ کے معاملہ کر گھنو حکومت دے نال حکومت دے نال وہ میں فوج دے نال کرے تھا ہتھو ہی کو آگنا چاہیے میں حکومت دے نال کرے تھا حکومت ہی کو ریلیف دے سکتے میں کو فوج ریلیف دے سکتی ہے اب ہون

اور اوندے واسطے پولیٹیکل پارٹیز کوں اگو کرو انہیں دے نال گالھ کرو اور انہیں کوں آکھو کہ آؤ یار اساں چلاونے سے ملک فوج نے نی چلاونا بلا ڈوجی گالھ اے غضنفر صاحب اے اہستہ اہستہ عمران خان دا ہر سٹیپ فوج دی سیاسی معاملات دے وچ مداخلت دا جواز پیدا کریندا آندے۔ جیڑھا طریقہ اختیار کرݨا چاہیدا ہے کہ جتھاں اوندا ہݨ ہیومن رائٹس دے حوالے نال لوکیں دے رائٹس دے حوالے نال جیڑھے حقوق ختم تھیندے پئن تیزی دے نال ختم تھیندے پئن اوندا باعث عمران خان ہے تساں لوکیں دے لوک اتنی حد تک انسٹیٹیوشن کو فوج کو انسٹیگیٹ کریندے کھڑے وے کہ او تہاڈے نال ایسی تیسی کر کے رکھ ڈیوے کہ او تساں اودے نال جیڑھا ہے نا

ایندے نال سالو کر گھدا ونجے، کوئی نقصان نہ تھیوے، کوئی معاملات نہ تھیون، ہالی وی حکومت مذاکرات دے ہی دے وچ آسی کہ اگر پی ٹی آئی آکھ ڈیوے یا ایں قسم دی کوئی رضامندی جاری کر ڈیوے کہ اساں یس اساں مذاکرات کریندے اساں واپس ویندے ہاں اساں کوئی قانون سازی کریسوں اساں کوئی معاملات کریسوں اساں حکومت نال باندے ہیں۔ ٹھیک ہے نا تے ول بھی انہیں واسطے بہتری ہے اور انہیں دا راستہ بچت دا اوبو ہے ادر وائز یہ بہت مشکل ہے عمران خان اپنے سارے جڑے وار ہو سی وہ ازما کھڑ سی اپنے سارے ہتھیار استعمال کر کر سی اور اندے کنے پیچھے سوائے ملال دے سوائے پریشانی دے سرائے اور دیکھو ہک ہک کر کے انہیں سارے آسرے ٹوٹ دے گئے پہلے فوج گئی ہے اوندے ہتھوں نکلی اوکوندے وچ اوں اپنی حمایت انتظامی سطح دے اتے ول اوندے فوج دے وچ مطلب اے ہے کہ ہک فوج دے اندر کوئی ایجھی کوشش کیتی گئی ہے کہ فوج دے وچ ایہو تھی ونجے اختلاف پے ونجے اور فوج دے وچ بغاوت تھی ونجے اور کوئی ایسے لوک اوندے لائک مائنڈڈ لوک اگو آ ونجن ایں قسم دی تقدی حرکتاں کیتیاں گئن۔ ہن۔ اوندے بعد اوندے بعد جوڈیشری آلا انہاں دا آسرا ترٹ گئے ہن آخری آسرا تاں انہاں دا کیہڑا کھڑے غضنفر صاحب انہاں دا آخری آسرا تاں وہ ٹرمپ کھڑے نا کل ٹرمپ کیا پاکستان دے انگوٹھا ٹرمپ امریکہ پاکستان کو کیا ڈیندا بیٹھے امریکہ نے پاکستان واسطے ہر قسم دی امداد بند کیتی ہوئی ہے بند کیتی ہوئی ہے بالکل بالکل

شکیل آفریدی کوں تاں حالی تک نسی چھوڑیا تے اوکوں کیویں چھوڑ ݙیسی عمران خان صاحب کوں ٹھیک ہے نا شکیل آفریدی کنے زیادہ تاں اوں نے انہاں دی خدمت سر انجام نی ݙتی یا جو معاملہ وی ہے فرض کریندے او آکھن کہ ٹھیک ہے اساں ڳالھ کریندے تے ول امریکہ وی تاں پچھے پاکستان

طے تھیا ہا ہک انہاں نے ہک ایگریمنٹ کیتا ہا حکومت دے نال نواز شریف ہونی نے جیندے سائن کیتے گئے ہن نواز شریف ہونی تے شہباز شریف ہونی دے سارے نے کیتے گئے ہن کہ اساں ویندے پئے ہیں اساں اتنے عرصے تک سیاست نہ کریسوں اساں اتھاں اتھوں دا رخ نہ کریسوں اساں یہ نہ کریسوں اساں وہ نہ کریسوں سو اے سارے گارنٹیاں عمران خان دیاں کون ڈیسی اے ساریاں کنے وڈا سوال ہے ٹھیک ہے لہذا سب توں سوکھا سب توں اسان سب توں سہل طریقہ جیڑا ہے پی ٹی آئی واسطے او ایہو کجھ ہے کہ او اپنا اپنا پولیٹیکل فورسز دے نال باوے او سیاسی جماعتیں دے نال باوے او ہم خیالیں دے نال ہم خیالیں کو بندے کڈ چھوڑیندن بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ لگدے او ڈال بیٹھے اچانک پتہ لگدے بندے نکل کڈھیندے پئے ہن جیڑی اے جیڑی ساری سچویشن چلی اے اے جیڑی موو چلی اے اے جیڑا انہاں دا دھرنے آلا اے چووی نومبر آلا احتجاج آلی جیڑی کال آئی ایندے وچ انہاں نے پہلے پہلے تاں انہیں لوگوں کوں تنقید ایندی پارٹی دے وچ نشانہ بناون شروع کر دیتا گیا نا کہ جیڑے لوگ آدے ہیں یار حالی اے مناسب کہنی تھا کو نہیں کرنا چاہیے دا او انہاں دے اپنے پارٹی دے لوگ ہیں ول جیہڑے حالی انہیں او آئین یا نئیں آئے یا او کہیں کوں گھن آئین یا نئیں گھن گئے ہیں انہیں کوں مندے پہلے دے پوندے پہلے کہ فلانا ایں ہے فلانا ایں ہے تے فلانا ایں ہے ہن جیہڑے اپنے بندیاں کوں نئیں چھوڑیں دے جیہڑے اپنے حلیف پارٹیاں کوں نئیں چھوڑیں دے او اپنے مخالف سیاسی جماعتاں دے لوکیں دے نال کیا کریندن لہذا ضرورت ایں امر دی ہے کہ پی ٹی آئی کوں اپنے اپنی پالیسی کوں تبدیل کرنا چاہیدا ہے اگر انہیں کول سنسائز کرنے تاں بطور سیاسی جماعت

جیڑھا ہے او کوئی ریلیف گھن سکدے نیں طریقے دے نال تاں پچھے گھن کے ڈکھا ڈیون۔ خان صاحب ظاہر ہے ہن ریلیف دے ریلیف نہ گھنن تے کیا گھنن ڈکیا پئے ہک بندہ ریلیف تاں اوندا حق ہے سیاسی قیدی دا
حکومت تاں کہیں صورت حکومت تاں کہیں صورت اچ تیار کائنی شکیل خاں ریلیف ڈیونڑ اچ کیونکہ جیڑھے حکومتی وزیر آپ آندن ٹی وی چینلیں دے اتے او آدھن اساں اگر ایکوں کیا ریلیف ڈیونڑے انہاں نے جو کجھ کیتے اپنے آپ نال آپ کیتے تے اگر اساں ایکوں چھڑیندے ہیں یا اے جیڑھا کجھ ایندے مطالبات ہن کہ مینڈیٹ واپس کرو تے حکومت میکوں ڈے ڈیو تے ول اساں جیل اچ گئے بیٹھے ہوسوں کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب جیڑھلے آسی خان صاحب دے کولوں کوئی ویژن، کوئی پلان حکومت اچ آونڑ دے بعد کوئی ہے؟
غضنفر صاحب ہک تاں اپنڑے ذہن دے وچ رکھ گھنو کہ خان صاحب ہک پٹھان ہے۔ جیڑھا جیڑھا جیڑھا پٹھان او پٹھان ہے جیڑھا کلیم وچیندے وچیندے اوکوں کیڑھی قیمت اتے بیچ ویندے۔ یا کہیں شے کوں کتھوں کنیں شروع تھیندے اور کتھوں دوجی گالھ ہے خان غزن پر جیڑے تھوڑے اے تے مذاق وچ میں گالھ کیتی سنجیدہ گالھ اے ہے کہ جیڑے پولیٹیکل پارٹیز آپس وچ نیگوسیشن دے وچ آندے نا او وڈے کنے وڈے مطالبے رکھ کے آندے کوئی گالھ نہیں نیگوسیشن دا عمل جیڑا ہے نا او شروع ہونا چاہیدا ہے نیگوسیشن دا جیڑے عمل شروع تھی سی اوندے وچ رستے نکل سن ادر وائز اگر اے اپݨی سٹرینتھ کوں خراب کریسن کھڑے اپݨے آپ کوں خراب کریسن اپݨے مسائل دے وچ اضافہ کریسن جتنے لوگ اج نکلن اگلی دفعہ بلا مخان صاحب کال لیسن او اوندے کنے وی گھٹ ہوسن ٹھیک ہے نا ول ایدے وچ میں تو ایک بھی گال دسن نہ پیاں دیکھو اے چند ڈینہ دی گال ہے نا

پہنچے وی ہن تے گرفتار وی تھئے ہن۔ اج چوی نومبر دے احتجاج دے موقع دے اتے کوئی انہاں دی پریزنس جیڑھی اے کتھائیں ثابت نی تھئی یا کتھائیں پتہ نی لگا کہ او کتھائیں نکتھے ہوون آئے ہوون یا کوئی گالھ تھئی ہووے اے ہک ویسے عجیب گالھ اے حالانکہ
کجھ نی پلے۔ میں تو کوئی دسا کچھ
غزنفر سے میں تو ایک گال بتا دے ماں کہ اے عمران خان دی طرف کیوں فائنل کال کر آکھیا گیا اگر اے انہاں مطلب فائنل کال دا مطلب کیا کہ فل زور لا کے آندے پے پیچھے حکومت بھی اپنی طرف ریاست بھی اپنی طرف کو فائنل کال سمجھ دی پی اور کو ہوں طریقے نال ٹریٹ کرے دی پی میرا خیال اے ہے کہ عمران خان نے جڑے بھینی ہیں ممکن ہے ممکن ہے جیڑھے ویلے او گنڈا پور صاحب آ ونجن اور گنڈا پور دے تے ہن قبضہ جما چکی ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بی بی ہن کیا اون دے ٹرک دے تے او کھڑی ہوسی تے کیا او آون ڈتا ویسی اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی زیادہ بشرا بی بی سوٹ کرے سی عمران خان کوئی کرے دی ہے تے اسٹیبلشمنٹ کوئی حکومت کوئی بشرا بی بی سوٹ کرے سی کیونکہ ول بھی کتھے نہ کتھے عمران خان دی جیڑھی بھیݨ ہے نا علیمہ خان اوندے اچ کتھے نہ کتھے یار نظر آندے کہ او کوئی پولیٹیکل گال چیزیں کوں تھوڑا جیہا پک کر سکدی ہے کوئی گال کر سکدی ہے علیمہ خان دی میں گال کرنا پیا سو اگر او او عمران ممکن ہے اے ایک پاسیبلٹی ہے کہ جیڑھے ویلے گنڈا پور صاحب دا اسلام آباد وچ آ ونجن او ریلیکس کر ݙتا ونڄے اسٹیبلشمنٹ دی طرفوں حکومت دی طرفوں چلو یار تساں کجھ کر گھنو کوئی نہ کوئی یقینی طور تے ہر ہر سچویشن دے وچ ڳالھ نہ رابطے دا کوئی نہ کوئی سلسلہ چلدا پیا ہوندے کہیں نہ کہیں شکل دے وچ تے او ریلیکس کرݨ دے بعد پچھے اے لڳے ویندن لیکن ہݨ ریلیکس کرݨ دا مطلب اے ہے کہ ول لوگاں کوں تساں کٹھا کرݨ دی اجازت ݙیندے ویندے لوگ آن کے کٹھے تھیون او ایں چیز کوں وی میرے خیال ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اوائڈ کریسی۔ باقی اے ہے کہ سیاسی پارٹی نون دی جیڑھی اے دے کنے پاور ہے یا کہنا ہے خواجہ رحیل صدیقی صاحب پچھدے پئن تے پاور تے عمران خان کنے وی کہنا ہی جیڑھے وزیر اعظم ہا۔ لیکن جیڑھے ویلے سچویشن کریٹ تھیندن حالات و واقعات بنڑدن سرکمسٹانسز ایسے تھی ویندن انہیں سرکمسٹانسز دے وچ سپیس بنڑدی ہے۔ گفتگو دی گالھ دی ٹھیک ہے نا اور اوں گالھ دے وچ ہر بندہ پچھے آدھے کہ یار انگیج تھیوں کوئی گالھ نہیں کوئی ہرج کینی کوئی نقصان نہ تھیوے اوں نقصان کو اوائڈ کرن دی خاطر ہر بندہ چاہندہ پیا ہوندے کہ یار جتنا جلدی اے ساری گڑبڑ ہے او ختم تھیوے لہذا رستے نہیں بند تھیندے سیاسی سیاست دے وچ تک نہیں سیاست دان تک نہیں رستے ویسے بھی نہیں بند کرے دے رہنے نا کلو نہ کلو رستے گلے دے رہنے کہ یار اے سلسلہ اگو تے ٹردا رہنے اور یس yes,

اوکوں رعایت ݙیسی تاں ول کوئی پولیٹیکل فورس آن کے ݙیسی سیاسی جماعتاں آن کے ݙیسن اور جتنی جتنی جتنی زیادہ سختی دے نال اپنے تلخ رویے دے نال خان صاحب اگو تے آسن آندے اتنا زیادہ خان صاحب کوں منہ دکھاوݨی پوسی انہاں دے اپݨی پارٹی دے وچ اختلافات تھیسن۔ انہاں دے اپݨے لوک انہاں دے گروپنگ دا شکار تھی ڳئے ہن ہݨ وی ہن گروپنگ اے ڳالھ کینی کہ شاہ محمود قریشی اور عامر ڈوگر دے درمیان کوئی اختلاف کینی او شاہ محمود قریشی اور عامر ڈوگر دے مقابلے دے وچ جیڑھا عوام عام ورکر اے جیڑھا پی ٹی آئی دا عام آدمی اے جیڑھا عام جیڑھا صدقے دل دے نال کھڑے جنہاں جنہاں دی پہلی تے آخری جماعت پی ٹی آئی اے عامر ڈوگر نے تے شاہ محمود قریشی دی تے پہلی تے آخری جماعت خواجہ شیراز دی تے پی ٹی آئی کہیں نہیں لیکن جنہ جڑے سٹرینتھ ہیں پی ٹی آئی دے جڑے لوگ انہیں دی تے پہلی تے آخری جماعت یہ ہے پی ٹی آئی ہے سو رستہ بناونا پوسی پہلے انہیں کو اے بہہ کے ڈیسائیڈ کرنا پوسی کہ آیا پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل جماعت ہے

کتھیں کہیں سیاسی گفتگو وچ ٻہہ سڳدے ہیں، کیا اساں کتھیں کوئی ڳالھ کر سڳدے ہیں، اگر تساں ایں چیزیں دے وچ آ ویسو تاں اوں اڳوں توں ٹرسے اور یقینی طور دے اتے ایہ ہک حقیقت ہے کہ پاکستان دا مستقبل جمہوریت نال وابستہ ہے، ٹھیک ہے جمہوریت ود دی پیسج آف ٹائم اپݨے وقت دے نال نال ایہ ایوولوشن آلا کم ہے، ایہ ریوولوشنری پارٹیاں کائنی پولیٹیکل پارٹیز، عمران خان یا تاں آکھ ݙیوے سنجھاں ریولوشنری پارٹی اما امام خمینی ہا اساں بندوقاں چا کے آ ویسوں اور اساں اقتدار دے اتے قبضہ کر گھنسوں اور اوندے بعد اوہو نظام چلسی آندا جیکوں الیکشن دے وچ حصہ گھنݨ ݙیسوں گھنݨ ݙیسوں یا انہاں گھنݨ ݙیسوں انہیں کوشش وی کیتی ہے ویسے آپس دی ڳالھ ہے ایں شے کنے او باز وی نئیں آیا لیکن یقینی طور دے اتے او ہی از ناٹ اے پولیٹیشن بیسیکلی ہی از اے کرکٹ پلیئر

ایں ساریں کنیں زیادہ ایں دا سب توں اپݨے مخالفین واسطے جیڑھے رستے بند کریندہ ودا سب توں زیادہ ہݨ اوندے اپݨے جماعت دے لوگیں واسطے رستے بند تھیندے پئن انہاں دے روزگار متاثر تھیندے پئن ٻالیں دے کپڑے متاثر تھیندے پئن عام آدمی ڈسٹرب تھیندا پئے کے پی کے دا عام بندہ ڈسٹرب تھیندا پئے لہذا عمران خان صاحب کوں اور انہاں دی جماعت کوں ایں ڳالھ دے اتے سوچݨا چاہیدا ہے کہ ساکوں بطور ہک سیاسی جماعت دے اتے اگوں سروائیول ہے اور سیاسی جماعتیں دے نال بہہ کے مسئلیں دے حل واسطے گالھ کرنی پوسی اگر اے سمجھ دے پن کہ اسٹیبلشمنٹ دے نال کوئی انہاں نال ڈیل کر گھندن طاقت تاں اسٹیبلشمنٹ کنی نہ کنی زیادہ ہے اب انہاں دا او دا حل ڈائریکٹ آپ سامنے ہی کہنی کھڑی تھی جے او سامنے آ تے پیچھے کیا کرے سو تساں سوں بہوں سارے ہتھ کنڈے ہوندے ہیں ہیندے وچ راجنیتی وچ بھی بہوں سارے ہتھ کنڈے ہوندے ہیں سیاست سیاست وچ بھی بہوں سارے راستے ہوندے ہیں سیاست دے وچ دیکھو پیپلز پارٹی دی حکومت تک ہے نہیں یا جے ویلے پیپلز پارٹی دی حکومت ہے 18ویں ترمیم اکثریت دے نال دو تھرڈ میجارٹی نال پاس کروائی ہے پیپلز پارٹی نے سیاست تھا ہے ایویں ہی اگر تساں جیڑھا ایہو ہے اللہ تعالی بھلا کرے۔
چھویہویں ترمیم تاں ہن دو تریہائی حکومت اچ ہی کائنی اور انہاں نے سارے دے سارے چھویہویں ترمیم پاس کر ڈتی اور تہاکوں یاد ہے میں او ہک کلپ ہئی میں اوڈے دا بیٹھا ہمی چوہدری منظور دا ہور چوہدری منظور آہدا ہے کہ ساکوں پیپلز پارٹی دی قیادت کوں ہی وجہ کنے ساکوں نشانہ بنڑایا گیا، باجوے نے آکھیا کہ تساں اٹھارویں ترمیم کر کے مجیب دے چھے نکاتیں کنے وی چھی نکات کنے وی زیادہ ساکوں نقصان پہنچائے دے۔ ہور نقصان کیا ہے؟ نقصان اے ہے سی کہ وسائل دا استعمال جیڑا ہے او عوام دے اتے تھیونڑ لگ گئے۔ ہر صوبے کوں وسائل ملݨ لگ ڳئن اور عوام دے اتے تھیوݨ لگ ڳئن جیں دا اثر ہر صوبے دے وچ بہتری دی شکل اچ ہے اوندا پیپلز پارٹی نے سندھ اچ فائدہ کیتے نون نے پنجاب اچ فائدہ کیتے پی ٹی آئی نے کے پی کے وچ فائدہ کیتے سو اے ساری جیڑھی صورتحال ہے نا سنگھ اوندے وچ اے رستے بݨاوݨے پوسن اور تاں ونڄ کے ہک بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی اپݨا سفر اڳوں تے جاری رکھ سڳسی ورنہ سامݨے بالکل سامݨے اختلافات اور دھڑے بندی کھڑی

پاور وی کیندے کوں ہے۔ ایندے تے تاں میں گالھ کر گھدی میں کہ ایہ ہک وڈا آرگومنٹ ہوندے جیڑھا پی ٹی آئی دے دوستاں دی طرفوں تھیندے کہ کیا آیا طاقت دا بھئی طاقت واسطے تاں راجنیتی تے سیاست اوندے وچ ہتھکنڈے تے چالاں چلدن چالاں ہوندیاں نیں۔

دے وچوں مسائل دا حل کڈھݨ ہے۔
اچھا ہک ٻیا جیڑھا سوال خواجہ رحیل صاحب نے کیتے او میرے کولوں اے پچھدے پئن یہ بتائیں کہ جو پاور آرمی کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہنی چاہیے اے ظاہر ہے پاور آرمی دے کولوں کیا ہے کیا نہیں ایندی تساں ذرا ایویں ݙس چھوڑوا کہ کیڑھی پاور ہے ذرا ول کو اساں الیبوریٹ کرواں پاور جیڑھی ہے اصل طاقت عوام دی ہے، اصل طاقت آئین دی ہے، پارلیمان دی ہے تے اے طاقت پارلیمان دے کولوں راونڑی چاہیدی ہے، عوام دے کولوں راونڑی چاہیدی ہے، اے اوں ویلے طاقت پارلیمان دے کولوں راہسی، عوام دے کولوں راہسی جیہڑے ویلے سیاستدان عوامی سیاست کریسن، عوام دی گالھ کریسن تے عوام واسطے پالیساں بنڑیسن۔ تے شکیل خاں ہنڑ ٹائم ساڈا ایویں مکدا پئے تے دوست جیہڑا ہے۔ کمنٹ وی کریندے پئن تبصرے وی کریندے پئن جڑدے وی پئن سارے نال اے ہک خوش آئند گالھ اے شفقت رسول کھوکھر صاحب لکھدن مبارکباد سرائیکی وچ اپنڑی نوعیت دا پہلا اتے قومی سطح دا ڈیجیٹل نیوز چینل ڈیکھ تے خوشی تھیندی پئی اے بڑی مہربانی سئیں تے باقی جیڑھا اے مرید عباس کھوکھر صاحب دا تبصرہ وی آیا پئے تے او او لکھدن سئیں بہترین کاوش ہے۔ شکیل خان سارے کولو بس ٹائم تقریبا مکن آلا ہے تے آخر دے اتے سویرے کل وی ایندے اتے تبصرہ کرسوں ظاہر ہے اے جیڑا فائنل کال ہے خان صاحب دی اوندا جیڑا قافلہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب دا حالی اسلام آباد دے نیڑے تیڑے نہیں پجا کچھ دیر پہلے تک دی جیڑی اپڈیٹ ہے میں اے ڈس جاواں کہ اسلام آباد دے وچ جیڑی صورتحال ہے ایں ویلے جیڑے ویلے اساں گال کریندے بیٹھے ہیں اسلام آباد دے وچ تمام جہیں دے اتے معاملات جیڑھا ہے بالکل نارمل ہیں ڈی چوک تے بالکل نارمل ہے ایکسپریس وے چلدا پے کھلا پے بالکل نارمل ہے فیض آباد دے وچ بھی صورتحال بالکل نارمل نسائی ویندی پی ہے تے چھوی نمبر چنگی تے بھی فی الحال حالات بالکل نارمل ہیں اتھاں بھی کوئی کارکن وغیرہ موجود کہہ نہیں چونکہ رستے وغیرہ بند ہیں باقی جیڑھا ہے اسلام آباد ہائی وے ٹریفک واسطے انجے ویلے کھلا ہے تے گاڑیاں دی آمد و رفت معمول دے مطابق جاری اے۔ فیصل ایونیو تے رواس ٹی چوک تے انہاں تمام جہیں دے اتے ایں ویلے تک اے ٹریفک بالکل کھلی ہوئی اے۔ اے ہے اپ ڈیٹ اینجھے ویلے تک دی۔ اگو کیا صورتحال بنڑدی اے علی امین گنڈا پور صاحب کتھاں کیرھے ویلے پجدن میکوں لگدے کل تک شاید پہنچن ہو سگدے کل تک وی نہ پہنچ سگن بہرحال جو وی صورتحال ہوسی تہاڈے نال سانجھی کریسوں شکیل خاں کیا ملتان دا جیڑا نشتر دا معاملہ جیڑا ہے اساں ہک سرائیکی وسوں دا جیڑا ٹاپک وی لازمی ڈسکس کرنا ہوندے اوندے اتے کوئی اپڈیٹ ہے تاں او وی ساکوں جیڑا ہے ڈسیسو۔ جیڑا غضنفر صاحب اوندے اتے اپڈیٹ ہے اوندے اتے مزید وی شاید آوݨ آلے ݙینہاں وچ اپ ڈیٹس آسن، مزید نویں چیزیں، نویں انکشافات تھیسن اور بے حسی سامݨے آسی ڈاکٹرز دی اور انہیں دے رویے دی۔ انہیں انہیں مریم نواز نے جیڑھی گفتگو کیتی ہے اتھاں ٻہہ کے او اوندے دل دے وچوں نکلیاں ہویاں ڳالھیں ہن۔ بھاوی بہوں سارے پولیٹیکل ایشوز ہوندے ہن، اوندے بہوں سارے مسئلے مسائل ہوندے ہن، کتھوں کنے کون کیا ڳالھ کریندا بیٹھے اساں کوئی اوندی ہیندو تے نی سہ کر سڳدے لیکن اوہ آکھیے انہیں کوں اللہ دا خوف وی نی تھیا۔

اوندے وچ ملوث ہئی وائس چانسلر جیڑھیاں رپورٹاں وزیر اعلی کوں ملیاں۔ وزیر اعلی جیڑھے ویلے جمعے آلے ڈینھ تونسہ بیراج گئی اتھاں ونج کے اوں نے کچی کینال دے وچ جیڑھا پانڑی چھوڑیا ویندا پیا ہا اوندی مرمت دے بعد اوں تقریب دے وچ اوندا چاچا وی نال ہا ایہا جیڑھے ذرائع ہن او ایہا آدھے پن کے ایں گالھ دا امکان ہا کے اے سارے دے سارے جیڑھے ہن مریم نواز ممکنہ طور تے اتھے واپس چلی ونجے۔ اپݨے چاچے دے نال لیکن ایویں نہ تھیا او واپس آئی ملتان اور ایئر پورٹ دے اتے اوں ترے افسریں کنے بریفنگ کیتی ٹھیک ہے نا انہیں ترے افسریں نے اونکوں ݙسیا کہ ایں سارے معاملے دے وچ سب توں بھیانک اور گندا کردار جیہڑے بندے نے ادا کیتے او ڈاکٹر مسعود ہراج ہے جیہڑا پی ایم اے دا ڈی سی دا صدر ہے ٹھیک ہے انہاں نے آکھیا کہ اوں نے متعلقہ سٹاف کوں مجبور کیتے کہ او ٹیمپرنگ کرے ہک سال غضنفر صاحب ہک سال کنے ڈیالسس دے استے آوݨ آلے جتنے وی مریض آندے پئے ہن انہیں دی کوئی سکریننگ نہ تھیندی پئی انہیں دا کوئی ٹیسٹ نہ تھیندا پیا ہا ٹھیک ہے اچھا

کائناں کیتا ولا انہاں نے پرائیویٹ لیبارٹریز دے ٹیسٹ کروا کے جعلی ٹیسٹ رکھوا ݙتے انہیں دی ٹیمپرنگ کیتی ہے ہن او ٹیمپرڈ ریکارڈ وی نن ݙیندے پئے کہ اساں ریکارڈ ݙے سوں اساں پکڑی ویسوں وزیر اعلی بار بار انہیں کو پیغام بھیجو سیکرٹری ہیلتھ انہیں نال بار بار رابطہ کریندا رہ گئے منسٹر انہاں دے نال رابطہ کریندا رہ گیا اور وزیر اعلی نے آکھیا کہ تہاڈا تساں مطلب ہے تہاکوں کتھے خوف خدا دا خوف وی نہیں تھیندا پیا کہ تساں اے کیا کیتے پے ٹھیک ہے نا اور غضنفر صاحب اوں سارے کردار دے اوں سارے ہی مرکزی کردار جڑا ہے او ڈاکٹر مسعود ہے ڈاکٹر مسعود ہراج ایں وقت پی ایم اے دی صدارت جیڑھی دسمبر دے پہلے ہفتے دے وچ الیکشن تھیوݨ ویندے پئن اور اوں الیکشن دے وچ کیا صورتحال سامنے آندی ہے کیا صورتحال نہیں سامنے آندی لیکن اے اتنا تکلیف دے کیس ہے نا کہ تساں لوگیں کوں جیڑھے گردے دے مریض ہن جنہیں دے گردیں دے وچ مسئلہ ہے او اپنا ڈیالسس کرواوݨ آندے پئن تساں انہیں کو ہک ایسی خوفناک بیماری چ مار ݙتی ہے ٹھیک ہے جیڑھے اتے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک کوں وی گال کرنی پے گی ہے کہ یار اے کیا تھیندا پئے ملتان دے دنیا دے وچ نال والے ساڈے انڈیا دے وچ انہاں نے ایندا مذاق اڑایا کہ پاکستان دے وچ اے ہیلتھ سسٹم ہے اے انہیں دے کیپیبلٹی والا انہیں دی ڈٹائی اور ایدے اندازہ لاوو بے حسی اور انہیں دے سامنے انسان دا مرن معمولی گال ہے نا انہیں دے سامنے لوگ لوگ مرد لوگ روز آندن مردے پہ اور نشتر ایسی جگہ ہے یا اسا ہسپتال ہیں دی پاکستان دے وچ اے آدم کے ساتھ آدم دے خلاف کوئی کاؤنٹبلٹی ساری نہ ہوئے یار اے تہاڈی ذمہ داری ہے جیہڑا ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ ہے او ونج کے ہک ہک پیشنٹ دے بیڈ دے اتے ویسی اوندا رپورٹاں چیک کریسی ٹھیک ہے نا کسی وی مریض دا اوں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ نے رپورٹاں نا چیک کیتیاں۔

انہیں دے فیملی دے جیڑھے مریض ہن انہیں دے فیملی دے لوگیں دی سکریننگ باقی سارے معاملات بہوں سارے لوگیں دی سکریننگ تھیوݨ باقی ہے اے ہک ایسی غفلت ہئی ہک ایسا مجرمانہ حرکت ہئی جیکوں اے ڈاکٹرز سارے کٹھے تھی ڳئن ساریاں تنظیماں کٹھیاں تھی

اوں دا تعلق ایہو کجھ ہئی کہ اوں نے ساری انہیں ساری چیزیں دے اتے پردہ پاتے۔ اوں نے اوں ٹیمپرنگ کوں اوں نے اوکے کیتے۔ او انہیں دے نال ملی بیٹھی رہ گی ہے۔ اعلی حکام دے بار بار رابطہ کرن دے باوجود او انہیں کوں رپورٹاں نہ ڈیندی یہاں تک کہ غضنفر صاحب جڈن وزیر اعلی آئیے ہوں ڈینہہ تک کوئی رپورٹ نشتر انتظامیہ دی طرفوں نہیں سبمٹ کرائی گی نہ او ریکارڈ ڈتا گئے۔ ایں ساری چیز دے اتے وزیر اعلی نے شدید اچھا پہلے غزنفر صاحب ذرا یہ دسیں دے پہ ہن کہ پہلے وزیر اعلی سمجھ دی پئی آئی کہ اے جڑا نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اے اون دے حد تک دا معاملہ ہے انہاں لوگوں نے گڑ پڑ کیتے لیکن جڑے والے وزیر اعلی واپس آئی کوٹ دو تو تے اون نے ترے افسریں دے ذمے سپیشل لایا ہویا اون دے وچ کمشنر ملتان مریم خان اور ریجنل پولیس افیسر

اسریندو ویندے انہاں نے ہک ہک چیز کوں نتارا کیتے اور ڈسے نے کہ اے ڈاکٹر جیڑا راج ہے ایں نے مجبور کیتے متعلقہ سٹاف نرس کوں کہ او ٹیمپرنگ کرے ٹھیک ہے او کوئی او کیتے نے ہی نے کیتے انہاں نے ہک ہک رپورٹ ہک ہک معاملہ ہک ہک چیز یہاں تک کہ غزن فر صاحب دو میں تو ہک چیز دسا دے کہ دو شعبہ جات ایسے ہیں جیڑھے جنہیں اساں آتے ہیں کہ سارا صحافت دا شعبہ ختم تھی نہ ویندے دیکھو غزل فر صحافت دا شعبہ ختم نہیں تھی سکتا اگر یہ ختم تھی آتے اے ای کہیں بھی سوسائٹی دے واسطے بہت خطرناک ہوں تباہ کرنا سی ہن حکومت دے اکھیں کیوں ہوندے حکومت دا لوگوں دے درمیان تے لوگوں دے ادارے دے درمیان تے حکومت دے درمیان اکھیں کون کیڑے ایلیمنٹس ہیں او دکھائے ہک صحافی ہوں جیڑھے اوں اپݨے شہر اچ، اپݨی وستی اچ، اپݨے علاقے دے وچ، محکمے دے وچ، ڈیپارٹمنٹس دے وچ اتھاں تھیوݨ آلے حالات و واقعات دے نال عوام کوں وی آگاہ کریندن، حکومت کوں وی آگاہ کریندن، انہیں دے رپورٹاں چندن۔ ڈوجھا ہوندن ایجنسی ریاست کوں جیڑھے سپورٹ کریندن او اپݨے اپݨے اتنے بے تحاشا ایجنسیز او اپݨے اپݨے رپورٹاں تیار کریندن۔ غضنفر صاحب ایجنسیز اتنا حد تک، فیور ڈیون لگ ویندن انہاں دے نال ہن جڑی سپیشل برانچ ہے سپیشل برانچ کہیں بھی سپیشل برانچ دا کم تہ ہے کہ وہ پورے ضلع دے وچ تھیون والی جڑی بھی کاروائی ہے جڑا بھی معاملہ ہے جڑی بھی رانگ ڈوئنگ ہے وہ اپنے رپورٹ بھیجے

ممبر صاحب انہاں نتیجہ ایہ نکلیا کہ سپیشل برانچ نے جیڑھی رپورٹ سبمٹ کرائی چیف منسٹر کوں اوندے وچ نہ ایم ایس دے رول دا ذکر کیتا گیا اور نہ
وائس چانسلر دے رول دا ذکر کیتا گیا انہیں ہے کہ وائس چانسلر کو ہے کہ میں کو اے نہ دسا کہ تم کیا کیتی تو کمپیٹنٹ ہے تے کو گولڈ میڈل گدا ہویا ہے تو میں کو ایک گال دسا اے او وائس چانسلر اے جیڑھی فرام دی ویری فرسٹ ڈے ایں وقوع دے سروں ہووݨ کن انکار کریندی آئی اے۔ او اینجھے تھیا ای کائنی۔ اے جیہا واقعہ تھیا ای کائنی۔ ٹھیک اے نا۔ جیڑھے ویلے رپورٹ ہائی آفس نے منگی اوں اینجھے واقعہ تھیا ای کائنی۔ یہاں تک کہ وزیر اعلی نے ہک خبر اوندے سامنے ہݨ میں تہاکوں ݙسیندا پیاں کہ اخبار دی خبر دی ویلیو کیا ہوندی اے، اہمیت کیا ہوندی اے اور کتنی میٹر کریندی پئی ہووے۔ اگر صحافی ایمانداری نال، دیانتداری نال اپݨا کم کریندا پیا ہوندے تے معاشرے دے واسطے او کتنا سود مند،

اے قصائی ہن انہاں نے اے ڈی ٹی آرز دے وچ پرائیویٹ ہاسپٹلز دے وچ بیٹھ کے کم کریندے بیٹھے ہوندن اور اپنے ہک بے دے نال پوزیشن نشتر دے وچ گھنن واسطے انہاں دی ایں واسطے لڑائی ہوندی ہے کہ میں اوں پوزیشن دے اوتے بیٹھا ہوساں تے میکوں اپنے پرائیویٹ کلینک دے اوتے اپنے پرائیویٹ ہسپتال دے وچ واسطے پیشنٹ مل ویسے انہاں نے پتہ نہیں اتھا تہاڈا کم نہیں تھی ہونا اتھا تو دو مہینے لگ گئے تو چار مہینے لگ گئے اتھا تو میڈیسن نہیں ملنی اتھا تو اے معاملہ نہیں اتھا آ ونجو پرائیویٹ آ ونجو

انہاں دے وچ بہوں سارے لوگ وی ہن اور جیڑھے انسانیت دی خدمت اتے یقین رکھن جیڑھے سمجھدے ہن کہ معاشرے دے وچ انہاں دا ایک کردار ہے وسائل دی کمی تے روون روون لگ لگ ویندے ہن ہک ایکسکیوز بیا ہے بھی بنیندے نے صحیح او اصل وچ ہزار بیڈ دا ہے تے 1100 بیڈ دا ہے تے 5000 بیڈ ہوندے چار گنا زیادہ پنج تے ایندا مطلب اے ہے کہ تساں گراس لیول دی نیگلیجنس کر کے لوکاں دی زندگی خطرے وچ پیسو کہ اگر او ریاست اپنے وسائل نہیں دے سکدی پئی پچھے تساں ایندا مطلب ہے کہ تہاڈی تساں کچھ وی کر ڈیوو لوکاں کوں مار ڈیوو تے پچھے تہاڈے خلاف کاروائی نہ کیتی ونجے تاں انور صاحب ایں ساری صورتحال دے وچ مریم نواز صاحبہ دا کردار میں ذاتی طور تے سمجھداں کہ انہاں کوں چاہیدا ہا کہ ایویں کرݨا چاہیدا اور انہاں نے کیتے بطور وزیر اعظم اور ݙوجھی ڳالھ اے کہ انہاں نے آکھیا

سینئر پوزیشن دے اتے نرس ہے، ہیڈ نرس ہے، سٹاف ہے، کافی سالاں سال تھی گن اوہ آکھیا میں مسعود ہراج کوں سنجاݨ دی وی کائنی میں جیڑھا پی ایم اے دا صدر ہے اوہ میں آکھیا میں کیوں نی میں سنجاݨ دی سو یار غضنفر صاحب بہوں تکلیف دہ چیزاں ہوندین لیکن اے ہے کہ حکومت وزیر اعلی نے ہمت کیتی ہے اور اے سارا یو کیتے تے اجن وی لوگیں دے دلیں دے وچ اے ہے کہ انج کراڑ واقعی تھے دا ہر دفعہ ہر ڈوجھے چوتھے مہینے اے ولا بحال تھی کے آ ویندے راندن ترے مہینے دی سسپینشن ہوندی ہے پی ڈائیک دے تحت جیڑا تہاکوں یاد ہوسی کہ کچھ مہینے پہلے کچھ مہینے پہلے جیڑا ہے نا
کچھ
خانیوال دے وچ خسرہ دے وچ اپنے کبیر والا دے وچ کچھ بالیں دے ہلاکتاں تھی گیا اون دے وچ جیڑے ذمہ دار جنہاں کوں قرار ݙتا ڳیا ہا
ڈاکٹرز کوں سٹاف کوں او والا بحال تھی ڳئن اور اوہ ہن ولا کوں تھیں نوکری کریندے کن لہذا اے جیڑھے اکاؤنٹیبلٹی دا عمل ہے اے ناکافی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہی ملک دا مسئلہ ہے جیڑھے ویلے تک اساں اکاؤنٹیبلٹی دے ہر شعبے دے وچ اکاؤنٹیبلٹی دا مسئلہ ہے ہر جاہ دے اوتے جتھاں ویسو تو از رہ مہربانی ایجنسیز کوں، اسٹیبلشمنٹ کوں کوئی ضرورت کائنی کہ کہیں ڈاکٹر دی سفارش کرن، کوئی ضرورت کائنی کہیں ایس ایچ او دی سفارش کہیں ڈی ایس پی دی کرن، کوئی ایس ایچ اینے دی کرن یا ڈی پی او اپنی مرضی دا لواون، ڈی سی اپنی مرضی دا لواون، کمشنر اپنی مرضی دا ٹیکس دے معاملات اچ انوالومنٹ کرن۔ یار کسٹم دے وچ معاملات دے وچ ونج کے انوالومنٹ ایجنسیز کرن، بندے چاہ گن۔

بہتری واسطے ساریں کوں مل کے سوچنا پوسی کہ اساں کیں ملک کوں دے وچ جیڑھے خرابیاں ہن لوکیں دے وچ سہولیات لوکیں دے مسائل دے وچ کمی کیویں پیدا کیتی ونج سکدی ہے اوندے واسطے اداریاں کوں اور عوام کوں اور سیاست سیاسی جماعتیں کوں مل کے ہک ٻئے دے نال تعاون کرنا پوسی اور اگوں تے ٹرنا پوسی اکاؤنٹیبلٹی دے بغیر اگوں تے نیسے موو کر سکنے اکاؤنٹیبلٹی پہلی شرط ہے اگر نہ کریسوں تو پچھے وہیں ہلاکتاں تھیندیاں رہ ویسن
ٹھیک ہے شکیل خان اج اساں گفتگو کر گھدی ہے این ٹاپک تے وی تے خان صاحب دی فائنل کال دے اتے وی تے بیٹھک دا جڑا اے سلسلہ ہے جاری رکھسوں سنگت کنے ارداس ہے کہ سارے نال جڑے راون ساکو سوال بھیجن سارے این پروگرام کو ساری این گال مہاڑ کو شیئر کرن تاکہ گال اگوں ہی تھی وے اج اجازت گھنوں کیا خیال ہے شکیل خان کل ول حاضر تھیسوں

صحیح یو کریندے پئے ہیں کہنی سے کریندے پئے ساڈا ڈیفرنس آف اوپینین آلویز موسٹ ویلکم کہ اساں ہک بے دے نال اختلافات اختلاف رائے دے نال اگوں تے ٹر سکدے ہیں اختلاف رائے دا مطلب دشمنی نہیں ہوندی لہذا اے ہے کہ ہر دوست اپنا کمنٹ اپنے رائے دے نال ضرور آگاہی دے بھاویں او سارے نال متفق ہیں بھاویں سارے نال متفق کہیں
بالکل ایویں اسی بالکل ایویں ایں پروگرام دے وچ جیڑی گفتگو تھیندی ہے جیڑے سوالات چاتے ویندن او نیک نیتی اوندے پیچھے ایک ہوندی ہے فیکٹ بیان کرن دی کوشش کریندے ہیں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں دے اتنے گال بھی تھیندی ہے جنہ لوگوں دے اتنے الزامات ہوندے ہیں انہیں دا نام بھی اساں چاہندے بیٹھے ہوندے ہیں لیکن اساں انہیں دا موقف بھی لازمی شامل کریندے ہیں اور ساری ذمہ داری ہوندی ہے بطور صحافی اساں جیڑی گال بھی کروں انتہائی ذمہ داری نال کروں محض پراپوگنڈا نہ ہووے اے ساڈی اینویں سمجھو پہلی تے بنیادی شرط ای چاہے۔ اج ساکوں ڈیو اجازتاں کل ول ملسوں کل تئیں شکیل خان کوں تے میکوں اجازت ڈیو اللہ حافظ۔